or the uh, government, uh, national government in England, I don't think they pay too much attention uh, to Wales. Um, so therefore, um, uh, other organisations um, have to do it. Um, braf cwrdd chi gyd, ac um, o'n i'n chwilio yn penodol am syniadau a modelau yn, yn y maes neu meisydd cyfryngau digidol. Ac uh, mae yna ma llwyth o mentra, mae yna pobl yn, yn y stafell yma sydd yn fentro ac yn arloesi yn y, yn y maes digidol er mwyn adrodd newyddion a hefyd um, uh, adrodd yn, yn bennaf newyddion lleol ac roedd yn amrywiaeth o gyfryngau fel uh, radio ar-lein, um, blogiau ar-lein, a hefyd amrywiaeth y grwpiau fel ymgyrchwyr, um, arbenigwyr yn meysydd gwahanol, uh, fel iechyd, er enghraifft, neu addysg, uh, grwpiau lleol, uh, a tu hwnt, a hefyd, wrth gwrs, uh, pobl yn y, yn y cyfryngau prif ffrwd newyddiadurwyr fel um, newyddiadurwyr BBC sy'n manteisio ar cyfryngau digidol er mwyn wneud elfennau o waith nhw. So mae'r ma, maes yn, yn, yn anferth, really, byddwn ni'n dweud. Uh, doedd dim lot, dym, doedd, falle doedd dim digon o amser, really, i really, uh, mynd i'r afael gyda'r gyda pynciau gwahanol. Ond dw i'n gallu cynnig rai o'r syniadau sydd wedi dod allan. Um, mae yna ma addewid gyda gyfryngau digidol, a mae yna cwmnïau, yn bennaf cwmnïau yn, yn, yn America, yn Silicon Valley, uh, yn, yn addo lot am y, y posibiliadau a'r potensial o ran cyfryngau digidol. Uh, lleisiau bach yn gallu cael cynulleidfa, ac mae yna eitha lot o hype, byddwn ni'n dweud hefyd. Um, y cwestiwn ydy, yd, yd, ydy pobl yn gweld enghreifftiau penodol o defnydd o gyfryngau digidol yng Nghymru er mwyn codi ymwybyddiaeth am waith y cynulliad a, a, a just i, i cael... Um, Mae'r ma Llywodraeth hefyd yn y, y Llywodraeth Cymru yn atebol i ni fel dinasyddion. Uh, ydyn ni wir yn gweld um, fel yym yd- ydyn ni'n cyrraedd y potensial yna a d- d- dwi'n dwi'n amau bod yy ein bod ni yn gweld yym gymaint o o les o cyfryngau digidol fel pan pan dyn ni'n ystyried y hype sy'n dod allan o cwmnïau fel Facebook a WordPress a YouTube. So yym roedd Hefyd, mae yna amrywiaeth o uh, actorion falle yn y maes. Um, mae rhywun, roedd rhywun yn adrodd ymchwil sy'n dweud bod tu y 53 uh, o'r 60 o aelod y cynulliad yn defnyddio Twitter. Ond hefyd mae yna cwestiwn o um, ydyn nhw yn digon diddorol neu ydyn nhw yn digon atyniadol i'r pobl ar y stryd neu ydyn nhw jyst yn apelio at um, yr arbenigwyr a'r geeks sydd yn ymddiddori yn, yn, yn wleidyddiaeth Cymru eisoes. Uh, roedd yna awgrym hefyd bod yna cynghorwyr sydd, uh, yn enwedig cynghorwyr yng Nghydydd, gallu bod yn, uh, yn, yn gosod enghraifft eitha da falle i'r aelodau cynulliad ac efallai mae yna gwersi yna maen nhw'n gallu ystyried neu mabwysiadu um, o ran cynghorwyr yn cyngor, cyngor cydydd. Um, daeth un syniad allan o um, menter newyddion gan y cynulliad, achos mae yna Mae 'na falle slogan neu rhywbeth mae pobl yn adrodd yn aml iawn o'r, am gyfryngau digidol ydy ffaith bod unrhyw cwmni neu sefydliad yn gallu mynd yn uniongyrchol i'r cynulleidfa ac um, falle does dim cystadleuaeth hyd yn oed rhwng mentrau fel yna a newyddion prif ffrwd. Mae, ni eisiau cryfhau y tirlun neu yr, yr ecosystem o uh, newyddion yng Nghymru uh, ac mae uh, mae pe papurau newydd yn gallu cyd fyw gyda, gyda mentra annibynnol. A y syniad oedd, uh, falle dylai'r cynulliad yn ogystal â datgani datganiadau i'r wasg a gwaith maen nhw yn wneud um, trwy cyfryngau um, prif rhyw neu cyfryngau traddodiadol, efallai dylen nhw ystyried rhyw fath o papur neu rhyw fath o menter newyddion sydd yn siarad mewn iaith y pobl ar y stryd i adrodd beth sy'n digwydd yn y cynulliad. Ac wrth gwrs, fel ni yn gallu disgwyl bod yna um, falle tueddiad yn, yn y pethau maen nhw yn uh, ei adrodd, ond um, falle mae yna potensial i, i rannu mwy o bywyd y cynulliad mewn ffordd hygyrch. Um, hefyd, roedd uh, eitha lot o pobl yn, yn dweud bod na, uh, well, does dim waliau really, rhwng y cyfryngau gwahanol. Um, mae yna um, cyflwynwyr BBC new, newydd y dirwyr uh, yn, yn papur y newydd sy'n manteisio ar Twitter uh, er mwyn wneud ymchwil neu er mwyn um, ffeindio ffynhonellau, a, a does dim wal rhwng, uh, er enghraifft, Twitter a teledu pan mae pobl yn gwylio um, rhaglenni newyddion neu maen nhw'n gwylio pawb y fan. Um, yn aml iawn mae yna ma sgwrs sy'n digwydd uwch ben o, neu o dan y trafodaeth ar y teledu. So, um, Ie, ac mae'r ma teclyn yna yn, yn, yn cael effaith ar y, ar y ffordd mae um, pobl proffesiynol yn, yn ffeindio newyddion ac yn ymchwilio newyddion. Um, a hefyd wedi rhoi cyfleoedd i ddosbarthu uh, yn fwy effeithiol efallai. Roedd rhywun yn dweud bod um, Twitter wedi rhoi platform i rai o y weinidogion yn Llywodraeth Cymru achos mae'n... wedyn mae cyfryngau yn y yn y yn y Deyrnas Unedig yn gallu gweld falle yr enghraifft bod Leighton Andrews yn siarad am am rhyw pwnc neu issue ac maen nhw yn gallu mynd syth at y dde i, i um, adrodd straeon o Gymru. So, falle mae yna cyfle yna i trio hwyluso um, neu pontio rhwng, um, rhwng Cymru a, a cyfryngau sydd y cyfryngau uh, Deyrnas Unedig sydd yn fod i, i, i i gynrychioli ni hefyd, wrth gwrs. Um, ie. Hefyd, roedd, roedd yna awgrymiadau hefyd o be mae cynulliad yn gallu wneud a sefydliadau fel undebau yn gallu wneud i helpu hwyluso uh, newyddion um, fel trio datrys y problem really, o diffyg democratiaeth a diffyg newyddion. Un ohonyn nhw oedd hyfforddiant. Mae, roedd yna rhywun um, o un o'r undebau yn dweud bod modd um, i unrhyw un, really, pobl yn cymunedau lleol hyd yn oed mynd â cyrsiau uh, a dysgu gyda newydd y dirwyr a, a wedyn defnyddio'r um, gwersi yna a'r, a'r, a'r dealltwriaeth yna er mwyn gwneud job gwell. Hefyd roedd sôn am data agored o'r cynulliad. Dwi'n ymwybodol o'r ffaith bod cynulliad yn cyhoeddi'r cof, y cofnod ar hyn o bryd uh, mewn um, ffeiliau sy'n hygyrch i bobl sydd eisiau dadansoddi'r data a, a, a trio ffeindio patrymau a, a trio dadansoddi y trafodaethau sy'n digwydd o ran y, cyfno, y cofnod, ond efallai mae yna cyfle i, i, i rannu mwy o data o dan troedderau agored a trio um, chwyluso pethau fel yna. Um, a gyda llaw, mae yna newyddiaduraig yn, yn y Western Mail, uh, newyddiadurwr uh, data, a mae hi'n arbenigo yn dadansoddiadau o, o data sy'n dod o sefydliadau fel y cynulliad. So, um, Ie, hefyd jyst o ran y perthynas rhwng cyfryngau, roedd pobl yn siarad lot am y perthynas rhwng uh, cyfryngau prif ffrwd a cyfryngau digidol. Ac mae'n cryfhau mewn ffordd y rôl i pobl proffesiynol sy'n dadansoddi'r straeon, yr arbenigwyr, um, gobeithio. Um, mae yn aml iawn mae pethau'n dechrau ar yn, yn, ar y stryd efallai neu yn, mewn cymunedau ac maen nhw'n gallu um, ffiltro wedyn trwyddo i, i newyddiadurwyr proffesiynol sydd eisiau uh, sydd, sydd yn mae gyda nhw adnoddau i ymchwilio straeon a dadansoddi straeon a wneud job nhw. So, y cwestiwn really ydy fel jyst i orffen, sut, sut ydyn ni'n gallu hwyluso'r cyd-gweithrediad wedyn rhwng um, rhwng y pobl prof proffesiynol a'r ymgyrchwyr neu pobl sy'n wneud pethau ar sail gwirfoddol. Ac, um, yeah, roedd heno yn help hefyd. Roedd lot o pobl yn cwrdd am y tro cyntaf yn y stafell yma. Um, felly mae cyfleoedd fel heno yn, yn, yn, yn, yn cyf, well, maen nhw'n cyfleoedd i, i gwrdd y, y pobl fel ar draws um, sectorau gwahanol. So, ie, yeah, dwi'n croesawu unrhyw, unrhyw cwestiynau neu pwyntiau.
Fi jyst yn gofyn, yn un ar data, dych chi'n siarad am rannu'r data, os yna rhywun sydd yn dablygu rhywbeth fel They Work For You yma yng Nghymru, achos Yym fi 'di signo lan i updates yym gan San Steffan yym gan rai o'r aelodau seneddol yn fy ardal i a mae'n rili dda i gallu rhoi yym yy geiriau mewn keywords fel petai i gael i gael yr e-byst hynny trwyddo. Fi'n credu yym er mwyn i ni fel aelo- aelodau cynulliad i fod yn fwy effeithiol i gyfathrebu gyda pobl yym tase 'na pynciau yym o o ddiddordeb i bobl gallen nhw yy arwyddo lan wedyn i'r system hynny. A a'r ail cwestiwn yw yym yym sut... beth ma'r yy aelodau yy yn Lloegr, y cynghorwyr 'ma dach chi'n sôn am yn wneud sydd yn yn llawer mwy ddiddorol na yr hyn dan ni'n wneud o ran Tweets fel aelodau Cynulliad? Yym fi'n mynd i ateb yr ail cwestiwn yn gyntaf. Yym wel dwi'n gallu cyflwyno ti'r person wnaeth wneud y sylw ond yym roedden nhw yn sôn am cynghorwyr yng Nghaerdydd yn bennaf. Yn personol roedden nhw'n teimlo bod y cynghorwyr yn gosod model gwell o ran ymgysylltu na rai o'r Aelodau Cynulliad maen nhw wedi gweld. Adrodd oeddwn ni, uh, na gyd. Um, o beth sydd yn sicr ydy, fel ydyn ni yn um, edrych at engreifftiau o, o pethau fel yna, oes yna'r llif o syniadau rhwng cynghorwyr a aelodau cynulliad a staff nhw am siwt, achos Yym, mae po- mae pob aelod cynulliad yn gwas sifil sydd yn atebol i'r i'r cyhoedd, efe. So, yym, ie, dyn ni'n rhannu'r gwersi. Ydw i wedi ateb y cwestiwn? Gobeithio. A hefyd, o ran they work for you, yn anffodus, yym, y- wel, yn Senedd ni, ydy'r unig Senedd yym, sydd ddim ar gronfa data rili. Mae, mae Gogledd Iwerddon, Alban a Lloegr, maen nhw i gyd um, ar They Work For You. Um, ond gobeithio, achos mae'r cynulliad, un o'r problemau oedd y fformat y data mae cynulliad yn defnyddio i gyhoeddi'r cofnod a dogfennau fel yna. A mae cwestiwn o trwyddedau hawlfraint yn, yn, yn un pwysig hefyd. Um, ond gobeithio mae'n mynd i fod yn haws nawr i i cyfieithu y data er mwyn bwydo pethau fel they work for you achos mae um, yn hytrach na fformat uh, fler mwynpoel, maen ma nhw wedi gosod um, fformat um, cyfo, uh, fel cyson nawr, fi'n trwy rwy'n. So, um, ac mae croeso i unrhyw un helpu. Mae They Work For You di prosiect o dan My Society a maen nhw'n derbyn um, nhw wedi un o sefydliadau mwyaf um, arloesol o ran democratiaeth a defnydd o teclyn a digidol. Felly mae croeso i unrhyw un yn y stafell cydweithio gyda nhw uh, neu hyd yn oed i'r cynulliad siarad gyda nhw ar er mwyn hwyluso'r llif o, o data. Uh, nid yn unig y, y cofnod, ond dwi'n meddwl am dogfennau eraill a adroddiadau y polisi. A dwi'n cymryd bod yn llwyth o data yna uh, o bob math sy'n dod allan o ymchwil a bydd y defnydd gwell o data sy'n bodoli eisoes yn, yn, yn, yn wych o ran, um, o ran be, be dyn ni'n trio wneud. So.